Machogu vs Simba, ning'o oraisa goika etebe? Onyore Simba na Machogu ning'o okoa? Ase bono iga, buna ndoche inche gaki Simba mbuya are ase eng'encho kuringana na emiaka. Of course eh oborayi na obuya, emiaka nero nko determine ere ekero omonto gwasoire ase oborayi, emiaka nere nere egoika gaki otiga ng'a tiga otigere ebinto ebi notigere otigere onde. Nere onde abwate roho, buna omore oyo asoire Simba. Is a young man okorire amaya ngotoire gochia buna nang'a 5000 chibasari chiomwana yeah 5000 5000 ebasari nang'ete naende bono naende oche ng'a ase bono mpaka mwaikura eh tindache ibirengereria ng'a monto onye mwa barache bakorwa matore amaoni ao ng'aki ng'aki bagocha lakini ase bono iga nabo omanyete edition yane igo. Eraba rende tari ase ase matiang'i? Erabarende tari ase matiang'i. Bono ase matiang'i nabo ndamoakere kibi nabose, lakini amatiang'i naimoakere gensemo yaye. Lakini bono togoteba iga, ekero omwana omino kare ororo, omwana oo nabe entakana, nabe ekerema, noyo oo. Igo ng'a togotiga mwane ogochia korora omomba ande ng'a nomuya abwo oyo oo. Iga ekerema kiane kigo nagosibia, okerende, ogetatere, mambia mambia ekero eke kebe omwana. Igo matiang'i ominto nere, nere ntomoanchete. Tware ko advice rende abaminto aba naki. Oyosiimba buna agoteba naki 2027 ise konyora ng'a matiang'e onyore eflag bearer na ebarima eyogete amo ake. Igo nonya nere ebirengererio biaye mbiri bobe ase engencho agoteba ng'a ise konyora onyore eflag bearer eflag yaani nere obwate ebanda ere y'oboraisi babo ma babo Rigathi Gachagua babo Kalonzo babo Natembeya wamempea omoyo oyio nabo in fact nabo arakore amaye ase engencho asire omwana omwabo. Buna ore iga, noganie chimbaarachi ajoini mochiang'e babere amo. Nabo nkogania, ase eng'encho ekero ogochoini siasa ero ne omochiasa omoriri sana. Siasa nengiya naende siasa nembe. Ase bono iga siasa nabo okorora ng'a abanto aba mbari amo. By the end of amatuko buna ane kogenda, oche onyore bare amo naende okumina ki abanto aba twagaikaire ng'a mbare baetaine. Ko mbaiyo bagoetana ase omonwe igaa, lakini bagoika igoro aria baba amo, baaragera amo, abanto okumia ninto tore inse. tore ense abanto abataka twana korwa ng'a aye igo mbagete reflector ya ang'o obete reflector ya monto gete bono no need gento buna ebi tobeke igo tobeke enkoro ase omoyo ng'a omonto gete nere otagete mia kwa mia mambia ere ngoumera bare baigwane aye otigare kore ere oro bosa. Mi naitwa Geoffrey Salama. Mi naitwa Geoffrey Emmanuel. Treasurer wa Daraja Mill Main Stage. Treasurer. Ee. Wendi omonye pesa.

Simba ase esimatiang'i. Simba eyio ne choice yaye kera omonto nabwate echoice. Okogani kwago. Okogani kwane kare ase ororo mbuya. Ehe. Atasoeti. Atasoeti bado mbuya nabwate aye independent decisions nabo akomake independent decision akore egento keria giosatarete tinkomobetereria na inche takombetereria. Igo. Ore komokwa. Na inche nkorokwa Eric Arasa. Na ogotoka estage eye. Na ongotoka Daraja Mbili main stage aa. Oraike etebe, onyore simbarati na amachogu, ning'o ogwakere ekura? Amachogu ngwakere ekura. Ase ki? Ase engencho simboyo kende nkeyo twarorire akorire. Okay. Korwa aetwe obogabana, egasi yaye nokoigwa abamura bamanye korwana etaoni, amang'ana akorwani matiang'i, oko orakumie kwani, obopresident akoborie gose negabana are. Inche ngoteba one term. Twakera abagaaka chikura, bareta echencho etaoni yaito. Ebinto ebinge toroche bire etaoni nebio omogabana omokoro akorete James Ongwae, Simba one term. Atamojoineti, abwo yaani nonya ntagake ekura pi. Matiang'i nere omogusi yaito toroche. Nere totaete arusie enkabi egoro korwa to, otochandire rora saii amafuta yaito okobekera siringi mia tatu. Bono toratake onye Simba tari gojoin Matiang'i, yaani totaete aende kaa, Chikura chiria abatebia abuete machogu chinyinge totetandekane chikura chinyinge bado ase engencho ya Fred Matiangi intwe yaani nonya tore ase Matiangi yaani nakora ki Matiangi togoakera chikura ase engencho twanyanyasikire mono onye takonyara go support Matiangi bono bono natigeranie koboria obogavana Igo ee. Now aye ore two term gose one term? One term. One term. One term. Matiangi atabeti atebe naki ogokora? Onde bwensi gotatiga Ruto, egento gio, onde bwensi gotatiga Ruto. Ki barajoini bateberene Matiang'i atebe mbasapoti omonto omong'ao orarusie Ruto, oyo nyarete ogoakera ekura. Neba onde bwensi. Onde bwensi, egento ekenene one term. Korwa eyemo mpaka ikomi. Ire ngoro abase kobekera Ruto. Eh, korwa eyemo mpaka ikomi, eh, tingomobe zero. Zero, zero. Ase ki? Eh, tingomoa kura. Mbuya ore ndugu? Mbuya ande kabisa. Omoretana ki okorokwa? Korokwa Alexander Makori. Alexander Makori. Aye na omokaji oo constituency ki? Inche inde Nyaribari church. Nyaribari church. Egasi yane no ngokorera daraja mbili. Okay. Now oraike ase tebe onyore machogu na simba ning'o ogwakere ekura aye? Egento egetang'ani machogu nachiete eserekari. Ekero achiete eserekari akaba education akaragera korwa oo. Oiranire aa Parke koboria ekerogo eke. Maega aro nere naete amachogu nabekerete eria ekayia. Lakini bono igo omonto omonto onyonga arenge gosoa ase eraini aa onyonga nabwenete komoa ekura ee ase bono iga ee. Igo onyonga gagosoa otampigia kura. Nkoa ekura ee onyonga Ase ki onyonga? Onyonga nere orarusie imbe ekerogo.

Na nogani simba achoini matiang'i? Eino echoice yaye karanche komochoini, lakini inche ekero narora ebirengereri bia simba, nateba ng'a ere noare eserekari. Bono etoraganye riria epunga egocha kobunwa, nario togochi komanya omosimamo simba omosimamo oye ngai are bado are ase Ruto gose are ase matiang'i. Ee ase bono iga ise aria. to make it season. Nainche amareeta ange orokwa Dalmas. Dalmas. Dalmas mbwate amaswali make iga ane ayokoboria. Okay, mboria aya. Now, ase ballot oraika onyore simba namachogu, ning'o okoa? Inche bono iga nyore simba namachogu ongwakera machogu kweri kweri Ehe. ase eng'encho ya chisababu mbwate chitari nke. Okay. Egento egetang'ani machogwa. Oikire ang'e omogusii otebire ng'a amaya n'omogusii oisanire okogamba. So omonto obwatire omogusii nainche nabo ndamoe ndamoe amasikani ase engencho ninche nomonyene nomogusii. Ee bono. Togendereri. Simba ase esimati yaye gose atigare ase are. Simba are gotwara amasikani aria ase are nigo araire tiga arwoo mapema mbuya asoe asimati yange tobwaterane buna omogusii. Egera omogusi oito otware esauti eyemo, naintwe nario tokoigwekana aaria igoro. Obuya bwa simba gocha ase matiang'i mboro pi? Okay, obu- obuya bwa simba Ehe. gocha ase matiang'i mbori ng'a twarorekane buna omogusi ntore amo, twabwateranire amo buna omogusi, mogusi onde taiyo ogotaarera are, kera abagusi twabeire amo twensi amo. Nkorugu Jose boke Rutwaeli. Ee. Naye koboria naki bagoika ase ballot onyore simba na machogu ning'o okoa? Bono abwo nere magega ake ase eng'encho torochi ntorai korora lakini rende ase bono iga nonye nsimba oitari mobe tari bobe. Tari bobe. Aya. Matiang'i tari na simba. Omogani bono iga simba bakora egasi amo na matiang'i. Yaani eki negento keroo geitangaase kabisa ng'onyene kera omonto gusii naigwete abagusii tobe amo erinde omogusii ominto gose ntonyare komoa oborai obo. Omanyete iga ngoteba inche korwa kare bono nigo nakaire omonto okorokwa ng'a nere Raila ase eng'encho oborai obo orache Nyanza. Tari ng'a Raila arenge omuuya. Lakini nakamobia, Ase engencho y'oboraio gose mboche nyansa. Onye nakaire raire erinde oboraio oboche nyansa, nkeragera ting'ea amatiang'i. Bono nare gosaba ng'a onye neria ekonyarekana, simba abe namatiang'i. Bakore egasi amo. Naende nare gosaba abagusii, ng'a onye omogusii taiyo ase matiang'i, tabaiseti kona korama gose kona gokwana nemai kabisa kona korama ase chikabera chinde. Ere akire amanye tari komoa. Lakini Simba nkore omaarufu abwate naende buna amaete gokwana are gwancha boronge abamo na matiang'i nabo kware gocha konyora ng'a chipointi nchire aramente ase matiang'i. Tari bo? Ee gaki maene are gwancha boronge nonye n'ensemo y'ogokama okwo bagokama tiga abe na nogokama kwaye lakini tari nogokwana erikondo. Ekamba egaika ase gete ebache. Are kwebacha egesae gete, naende tiga ngotebie ng'a abanto baria mbatakeire bagoaka nonya mati ang'e esimi gose bamorikere emesegi ng'a aye ng'amotore. Igo. Ng'amotore tiga nogokwana amang'ana amanga aye bono tiga torakama gochia aa. Baminto. Ee, nabo ndoche igo. Rigia ore omogaka. Yande. Inche ngore komokwa. Inche ngore kwa Elija Monyancha. Okay. Director. Director. Inche mbwate amang'ana amake twa amaswali ngoborie random ri, komanya nki kegasaine. Nakoborie naki, oragese ballot onyore machogu na simba, ning'o ogoakera? Simba. Ase ki? Ee, ase engencho simba nabo ndamoakere ekura koreng'ana nemiaka yaye. Emiaka? Ee, na koreng'ana buna agokora ebinto biaye. Ee. Binto ki ebi? Twatweresa to understand. Koreng'ana buna ebasari nayebaga buya. Ee, ebasari nayebaga buya. Kobua amatuko onsi aria nabeire nabaragia aba bonsi, ee. Machogu ase ki gwateba ekeneene? Emiaka? Tari miaka yoka. Machogu naegwe emeremo, ee, tindochi gose nayekorete buya. Tindochi ng'a nanyegendereretie emeremo eye buya, taigeti koirigereria nonya omogusii gose esukuru ende yonsi torore ng'a okorire, ee. Bono rero naye nkobore amaswali make iga random rinde gotaigwe chiko onde toigwe naki amang'ana agokora ki are ground iye basi iswa ritang'ani riane neri oranyora machogu na simba ase ballot ng'o gwakere kura Machogu ngoe kura yane. simba ajoini si- matiang'i gose tagende ase matiang'i Tabasa kogenda pi taroroka no kabisa. ase ki Abo binto aorogetie bibe. Aha. Mogusii tanya gokora ruchongo erio riakorerete omwana onde. Eh. Abere asare bono iga. Igo, agwo gagokora Nairobi. Aende Nairobi. Akenye esuguma yayo. Ase ki osupported machogu? Machogu na omogaka naroche oborayi bwaye. Eeh. Naki okorokwa amarieta? Ah, amarieta togobana kidogo. Okay sawa bokong'u mboiyo. Now bono nakoborie machogu gose simba? Onde biansi ogopinga simba nere ngwakere kura. Wee! Simba ase osimati aye ng'o osatigare asare? ase akoberwa inwe ogochora kwaye.